Ikinji gezek gelen ýagdaýynda, ýagny şony täzeden hasaplamak ýerine restati şuň bir valýusyny hasaplanda soňra kun save etýär şuta. Soňra şu state-iň meýdaş bir gelende täzeden hasaplamak ýerine şu gün valýuny ugradyp bilýär. Ýöne käwagt diýşimiz ýaly meselem käbir soraglarda biz state-imiz diňe bir integer ýa-da iki sany üç sany biziň state sanymyz gaty köp bolup bilýär. Meselem geçen gal aýdypdyk. Sebäbi arregiň üstünde sorag bolsa, diýmek, meselem, arregiň üstünde bir üýtgeşiklik edip bilýän bolsadyk, artdyryp, azaldyp, bir zatlar edip bilýän bolsak, şu arreyi bir state tip aljak bolsadyk, meselem, şu arreyi pony hashläp aljak bolsadyk, meselem, her bir elementiň bolup biljek aralygy bar. Meselem, her bir element A-nyň isi kiçidir 10 diýen ýagdaýynda-da 10 sanjak element bolanda-da obşi bolup biljek state sany näçe bolýar? 10-yň 10-njy derejesi, ýagny gaty köp bolýar. State sany muny hiç hili memoryda tutup bolmaýar. Biziň memorymyz bilşimiz ýaly on üzeri sekizden az bolsa gowy diýerdik. Geçen köp hasapladyk şu üç ýüz megabaýt töwerek bolýar. Onuň üçin iň bu state saklap boljak soraglar bolýar we şu state saklap boljak soraglardan birem bitmastp bolup geçýär. Bärde köplenç N-iň limiti gaty kiçi bolýar we meselem ýigrimi şeklinde berlen ýagdaýlar bolýar, on berlen ýagdaý bolýar. Näme üçin beýle kiçi berilýär? Şu taýda meselem sanlaryň n san sanyň her birine ilk başda nolly bir bitmask bir mask diýilýärdi san state'imiz bar hemmesi nollymy hiç bir san alynmady diýmek isledi mesela bir sorag bolsady şu wagt kellämden atýan bir permutation ýasa diýä ýa-da meselem şu berlen n sany şeýle bir garşydyr diýä bir permutation tap şu berlen arraýiň diýä anyň şeýle bir permutation tap şeýlelik bilen Her bir goňşy elementler, permutationdäki goňşy elementler mod 2-de deň bolsun. Meselem. Ýa-da deň däl bolsun şeklinde. Näçe sany permutation bar. Ýani şu mundan sonra bolman biler, özümden şu wagt düzdüm. Ýani meselem 5 1 3 2 4 şeklinde bolsady. bolmazdy. Näme üçin? Sebäbi goňşulaň seret ýatydy. Goňşularda meselem ikisem mod ikide bir. Onda bolanok. Biziň isleýän zadymyz hemmesi mod ikide deň däl bolmaly goňşular. Meselem 5, 1, 2, 4, 3 bolup biler. Biziň isleýän zadymyz berlen arrayde şundan permutationdan sany tanamak. Meselem bir soru tutdum özümçe. Bärde en kiçi berýän, ýa gaýçyma bitmesi dep etmek üçin 20 diýeýin meselem. Şeýle bir zatda men depemde steytim şeýle bolýar. Şu zadaki sanlardan haýsyny aldym şu wagta çelli? Öň ilk başda hemmesi nol bolýar, ýagny hiç birini almadym diýmek bolýar. We iň soňky goýan elementimiň mod 2-däki pariteti, ýagny mod 2-däki valuesy. Şony bilsem, meselem, mask şu wagtky alyp haýsy sanlary alalym? Soňam iň soňky goýan sanymyň pariteti, oňa podije. Bu näme diýmek bolýar? Men bir sany array ýasapdyryn DP-de. Ýani bir sany state gelipdirin, ýani şu state-de du. Bir ýasapdyryn şu taýda we käbir sanlary alypdyryn. Meselem, şuny aldym diýen, alallama da bir goýan. Sen bir goýdum diýen, şulary aldym. Diýmek, men şu taýda 3 sany sany hem alypdyryn. Haýsy orderingdedigini bilemok. Ýöne Şu üç sany san alandymy bilýän diňe. We biram iň soňky goýan sanymyň motkidäki zadyny bilýän. Onda näme diýip bilýän? Şu taýk geljek san hökmany ýagdaýda şu taýda alynmadyk sandan biri bolmaly. Ýa nollar. Elimdäki maskyň içindäki nollaryna seretýän, haýsy nolly bolsa. Şo sany alyp bilerin diýip bir alternatiw jogap ýany hemmesini barlap görmeli bolýan. Şu sany goýýan, meselem x, x goýjak bolsam näme bolmaly? x motkide p deň dä bolmaly. Ýani x motkide P deň däbel muny. Şu ýagdaýy satisfy etýänler bütün x-leri goýup görüp ýene de dp ugrady hasaplap geldi. Hasaplap gelip täze state näme bolýar? X-i alan üçin statyny bir etýän. Soňunda da iň soňky goýan sany mod 2-däki x-iň mod 2-däki waliýasyny öwretýän we şeýlelik bilen bütün x-i goýup görüp hem hasaplap jemini goşýan we şu taýdaki dp üçin meniň jogabym çykýar. Bärde bolup biljek mask ýany emme alyp ýany her bir sany ýa alýan ýa almaýan iki sany state bar. N sany bolan üçin 2-niň n-nji derejesine çenli üýtgeşik mask gelip bilýär elime. P-de bilşimiz ýaly ýa 1 ýa-da 0 motkada bolan üçin 2. Onuň üçin DPM-i gerek maňa memory ululygy 2-niň n plus 1-nji derejesi. Upper bondun aýtýan. Maňa şunça memory gerek. we işleme tizligem näme diýdik geçen depede state sany köpeltmek transition sany geçiş şu state taplamak üçin näçe sany kol etmeli men state köpeltmek transition biziň işleme tizligimiz bolýar transition näme bärde iň erbet state-de hemmesi ulanylma tık bolýar hemmesini baglap çykmaly bolýan ýagny en tane state-im bar en tane transition bar onda biziň işleme tizligimiz of n 2-niň n plus 1-nji derejesi bu da 23-ün

Bu algoritmany etip bildik şu wagt. Ýagny näme üçin ulandyk maski? Şu sany alyp almadym ulandyk. Bu maskyň içinde näme tutip bilerini kelläňe soru gelip biler. Muny bilşiňiz ýaly geçen gezek bitwise operationlary öwrenipdik. Şolar bilen has aňsatlyk bilen etip bilersiňiz. Ýagny şu mask aslynda bir integer barada tutip bilersiňiz. we bahasam noldan ikiniň en nji derejesi minus bire çenli bütün state'leri içerip bilýär. Integer value'si bar. Her gezek mask gelende şony ikilik sistemada pikirlenseňiz her bir noldan başlap en minus bire çenli. Şu bitiniň birmi bir dädini barlamany bilýänsiňiz diýip umyt etýän. Tä geçen gezek gürrüň beripdik. Şony bilsek we şu biti almak islesem eger nol bolan ýagdaýynda şony byrlamaň ýoluny hem bilýän bolmaly. Ýani ise eger kanji indeksdäkini byrlajak bolsam, eger nollugyny garantiýa edýän bilýän bolsam, ýa goşup bilen ýa-da orlap bilen, näme bilen orlap bilen ikiniň kanji derejesi bilen. Şeýdin ýaly şu taty bit bolýar. Şu bitipmi bir bolýar we şu maska uratyp bilýän. Muň kodlamasyny etip oturjak ýa sebäbi ödüden soraňyz. Muň ýerine bir sany sorag açdym random CSS-den. Şo taýdak soraga seredip bileris. Men muň bitmasykdygyny bilem ol. DP bitmasykdygyny çözýän ýöne. DP aşagynda ýer alýar, biram 20 göremsoň şony men çözýändir diýip umyt etdim. Okap görek isleseňiz. Ki insan adamma her bir adamyň bir zady bar, agyrlygy bar. Bir sany liftimiz bar. Liftimiz maksimum şunça x e, kilogram ýa-da weight göterip bilýär. Biz minimum sany lifti ýokaryk aşak çykyp aşakda dur adamlar diýip pikirlensek, alakym ýokaryk çykarýar, soň ýene lift boş gaýtýar ýüzüne. Şeýlelik bilen näçe sany ýokaryk aşak etmeli? Meselem, şu ýerde limitim 10. Ilkinji zatda näme etip bilen pikirlenýän? Ilkinji göçümde iki sany at etip bolýar diýe diýmek onda men alty dördü bir birinji zat dograda sekiz biri ikinji dogradan ýagny aslynda bärde sorag şuna dönýär bellen insan sany k e, jogap k bolsa k sany gruppa böl ýagny subsetlere böl bir birine kesişmesin şeýlelik bilen hemme subsetleriň jemi bellen atmos x bolsun ýagny Muny formalize etjek bolsak çözümi. Eger cevap bize muňa decidability sorar, yani decidability näme demek bolýar? Cevap kamy diýip sorag sorasa maňa yes ya da no berip bilen bir programmam bar bolsa elimde. Onda men cevap tapyp bilýän, dogry dälmi? E, iň kiçi kany tapyp bermeli. Maňa yes ya da no-duny berip bilen programmam näme etmeli bolýar? K sany Ensan sany berýän. Şu ensan sany kasan gruppa bölmeli. Ýagny gruppalara-da meselem S1, S2 şeklinde gitsin. SK kasan gruppa bölýär. Şeýlelik bilen şu bütün elementleriň unionini alan ýagdaýymda birinji kondisionim bütün elementleriň unionini alan ýagdaýymda

hemme i we c'ler üçin. Bärde hemme ljuboý i'ler üçin. Şu ljuboý i diýmek üçin any diýmek, ýagny a-ny tersden ýazýarlar. Bärde ljuboý bir i we c deň bolmaýan i we c üçin. Şu kondisiýa geçerli bolmaly. Soňra näme üçünji kondisiýamyz? Her biriniň samy Şu gruppadaky samy berlen x-den kiçi bolmaly. Ber bize bize uly x berilýär. Ýagny her bir i üçin şu gruppa degişli elementleri tapjak bolsa näme ederin? Pi diýen şu gruppaň elementi diýmek şey. I-nji gruppanyň elementi. Okey. A-nyň P-sini goşan ýagdaýynda M-sini goşup çykýan. Birazjyk gaty forma bolupdyr, ýöne şura ýazmasak kän näme tapjak bolýan kän düşünen bilemizok. Kasan gruppa bar bilşimiz ýaly. Kasan gruppa. Her bir gruppanyň içine girýän elementleri goşamyzda da berlen x-den kiçi bolmaly. Ýene ýanky ýaly hemme i üçin geçerli bolmaly. Şu üç tane kondisýony satisfy etýän gruppalara bölüp bilsem, kasan gruppa berlen ka üçin men yes diýen, ýogsa da no diýen. Şunda programam bolsa di men bütün k'alar enden başlap bire çenli giderdim. Iň kiçi bolup biljek yes berýän k'ny jogap çykyp çykarardym. Indi muny näme etip bilen? Gruppalara bölmeli. Şeýlelikde her gruppa girýän elementleriň jemi x-den kiçi bolmaly. Ilkinji başda, ýani dogry çözüm tapman bileris. Ýani onda-da pikirimiz bolmasy üçin belki aýawa soraglaryny esasanam saptask, meselem, en 10 bolsady. Meselem, brute force geçerdimi? Häzirem toşuna bilemok. Belki 5 üçin geçýän bolup biler. Ýöne en 10 bolsady Şoňa bir çözüm meselem pikirlenip bilerin, nähili bir çözüm bolup biler. Ýaňky ýaly DP bilen çözjek bolýan. Elimde-de mask bar. Ýagny mask şu wagt ilki başda başlanda näme deň? Nola deň. Ýagny hiç bir san alynmady diýýär. Dogry. Indi men näme etýän? Alynmadyklaryň sanlaryň arasyndan bir gruppa atat çekip çykarasym gelýär. Şu tä, ýagny Kasan gruppa urjak bolýan. Şu wagt depiň state'leri näme bolsun? Mask we haýsy gruppa gurup otýan şu wagt? Ýani mm, i bolsun. Başlanda 0 we 0 dan başlaýar state. Sebäbi Maskam baş dişek almadyk we 0-njy gruppan gurýan şu ýa-da 1-nji gruppan tapar diýär. Bir paste bolsa. Onda şu gruppan gurjak bolsam, şu taýdaky i näçe çellik diýär, kaç çellik diýär. K baranda Men baglaýan zadym Maskyň hemmesi alyndy bütin sanda ýagny kontrol etjek zadym Maskyň ikiniň nji derejesi minus bire deňmi bu sorag soraýan haçanda i k dan uly bolanda eger bolsa diýmek men bir çözüm tapdym onda göni yes diýip bilerin ýok onda gözlemäge dowam etýän bu maskyňa şu wagtky gruppamy nädip saýlap bilerin bärde

Şu taýda şu bit alynmandyr, şu bit alynmandyr, şu bit alynmandyr, alynmandyr, alynmandyr, alynmandyr şeklinde dula. Men gitýän we şu bitleri dan listini çykarýan. Ýani şu taýda nol based indeksler gitýän bolsa nol, bir, iki, üç şeklinde. Nokat, nokat, nokat. Şu taýda alynmadyklaryň listini hem bolýar. Bir, dört, beş, ýedi, sekiz, dokuz şeklinde gitýär. Men şunuň içinden ýene bir subset alyp bilýän. Ýani bir sesiň içinde bir subset almaly. Şondan soňra mask update etýän we şu men şu wagtky ikinji gruppam bolýar. Bärdäki serde T diýeli, alyp biljek listimde. Men onda T-iň uzynlygym näçe M bolsun? M deňdir. T-iň uzynlygy bolsun. Uzynlygy şundaly set teorda iki sany çyzygyň arasynda görkezýär. Bek görünsin fosfor sorulanda. Onda sad alyp biljek şu wagtky e, şu wagtky gruppa mesela üçin näçe sany configuration bar? Hökman ýadada buram bütün datlar üçin hökman ýadada yani boşam bolup biler setler. Onun için dat diýip 2-niň eminji derejesi sany üýtgeşik subset bar. Şunuň hem birini barlamaly. Bu şeýlelik bilen şu wagtky bolup biljek gruppany ýasaýas. Meselem, aýdaly, başga reňk geçeýin. 4, 8, 9 alýan. Şunu alamdan soň şu gruppanyň degişli bolan walyolarynyň jemini çykarýan, ýagny şunu kontrol etýän. Eger şu kontrola hem uýýan bolsa, diýmek bu men üçin valid bir set, ýagny valid bir subset. Şony maskymda şulary hem alyndy diýip birleýän şulary. Soňra i+1-e ugradyp, DPM-de ýene hasablama ugratýan. we şeýlelik bilen bolup biljek bütün gruppa bölmeleri hasaplap bilýän we üstadaki meselem berlen maskyn submasklaryny çykarmak üçin hem gysgaç kodlar bar hökman ýagdaýda haýsylar alyndy alynmady vektora çykaryp ýene üstünde şeýdip etmek gerekkä has tiz ýollary bar gün bir for etip bolýar ýene bitwise operationlardan bir zat trik We şo san şo subsedi alnan ýagdaýynda-da göni şu emmesi nol bolan üçin ikisiniň orny alýakam dowam edibermeli bolýar. We her bir subsedi her bir alnyp meselem dört sekiz dokuz gelen ýagdaýynda gidip täzeden emmesini goşup oturandan bütün subsedleriňem ilki başda algoritme başlamaka ikiniň nji derejesinde hemme subsedleriň jemlerini hem bir sany ýerde prekompýuterçi goýup bilýär. Ýagny sen sediň samyny obrda alyp bilýändik we konsider edip bilersiňiz. Onuň üçin şu taýda bir subset soranda göni uýgunmy uýgun näderini aýdyp bilersiňiz ýani x-den kiçimi kiçi dädini. Onuň üçin biziň aslynda zadymyz kompleks dime näme bolýan eken? Hemme masklar üçin mask m diýiljek. Nollama m diýmäýin şoňa i diýeýin. Ýa-da r diýeýin. R nollamaşlap 2-niň n-nji derejesine çenli gitýär we her bir r-iň içindäki nollaryň sany diýen. Ýa-da tersine öwrüp bileris. Birleriň sanyny hasaba atyp bileris. Sebäbi, meselem, ýa nolly alynma tükle diýdik ýa, tersine öwürsek, nolly alynanda birli alynma tükle diýip başlap bileris. Ilki başda maski pony bir bilen başlar, şeýle.

Ýagny men şu algoritmi ýazdym we algoritmanyň işleme tizligi 3-iň n-nji derejesi we bu algoritmam men üçin ýeterlik däl, sebäbi bilşim ýaly sebäbi 3-iň n-nji derejesi sana mask e, işleme tizligim bar. We plusam biramşy täze imma ekstradan. Bu da maksimum en bolup bilýär. Üçüň enji derejesi köpeden en bolýar. Tiz işleme tizligi. 20 düýn bilýän üçin üçüň 20-nji derejesi eýam 3 köpetmek 10-nyň 8-nji, 10-nyň 9-njy zady bolan üçin ýetersiz bolýar. Ýöne ýakaýçym ýa eger en 15 bolsady meselem saptask bolsady, şu çözüm gowy baglanyp bilerdi. Ýöne mundan has tiz bir zatlar isleýärler bize. Onda näme edip bileris? Biziň aslynda ýaňky depemizde nämemiz bardy? Maskamyz bardy, birem iýimiz bardy. Bu şeýlelik bilen zat diýýärdik. Iň soňunda iý kazanly bolan ýagdaýynda şu maska hemme sanlary aldymy? Hemme sa bitleri nolmy şeklinde kontrol etýär. Oň ýerine, ýagny aslynda bu depemiz ýers ýa-da no dönýär diýdik ilk başda berlen ka üçin. Onuň ýerine a ýers ýa-da no dan nesnow ýerine başga bir zat tutmaý denäp bileris DP-mize. Ýani DP-iň waliýusy nol bir şeklinde däl-de soragymy has tiz çözüp biljek bir ekstra information tutmaga pikirlenip bileris. Meselem näme bolup biler? bir sany subset saýladyk. Bu şu subseti x-den kiçimi kiçi dädeni bilemzok şu wagt. Men pikirimçe bärde dad etip bileris. Şu wagtky alan sandygymyň isteyene mask şeklinde dursun. Ve şu wagtky alan sandygym bilen minimum näçe sany gruppa ýasadym tutsun tepe. Ýagny nol ýa-da bir tutmak ýerine şu jogapda islenýän zady tutsun. Minimum sany näçeden grupba ýasap bolýar şu wagtky elimdäki mask bilen. Ýagny aslynda soragyň jogabyny tapyp çykýan bolsun. N sany san n san bir bit beremde goýuň soragyň jogabyny çykarsyn. Bärde geçişlemiz birazjyk mesele. Sebäbi informasiýa ýetanak käbir. Ýagny meselem şu wagt elimde şu sanda bar. Sen birler alyp bilýän sandan bolsun. Men şulardan bir gruppa almaly we ýene de x-den kiçi bolup dowam edip gitmeli. Ilki başda bilýän adamyz da şu. Ýani şu wagtça bir bitler hemmesi bir gruppa girmeli hökmany ýagdaýda. Onda ilkinji bit alyp, meselem şu başga nolla asy bulalanda. Şuna bir gruppa gözleme başlasak. Ýani şu hökmany ýagdaýda bir gruppa girmeli bilýär. Onda şoň gruppasyna giren ýagdaýynda

bolup biljek minimum kosmdusdan samny. Ýagny şu wagt bir gruppa ýasadym. Ýagny çözümi täzeden. Şu wagt men täze çözümi özüm görmedigim üçin täzeden özüm çözjek bolýan. Öňüm çözmedim bu soragy. Ve ilk birinci DPS bitmez soragym zor, kyn soragym bolup biler size. Ýöne men köpünçe gowy exercise makat. Ýa üçin üstünlik gitmemiz peýdaly bolar. Mask Şu wagtky alynma çykyp gitdile dissi bolsun. Buram şu wagtky ýasap oturan gruppamyň aýdisi bolsun. Bärde DP-niň şu DP şu DP bize şu elimdäki galan elementler bilen şunjy gruppany guramda şu wagtky gurup oturan gruppamyň içindäki ýas giren sanlaryň bolup biljek minimum walýusyny tutsun. Ýani şu wagtky elimdäki I minus bir sany gruppany gurdum eýýäm bir şekilde. Şu wagt I-nji gruppany gurup oturýn. I-nji gruppany gurup oturaýkam içine giren elementler bar käbir. Haýsy elementden giren bilemok. Sebäbi maskdan aýrylaly eýýäm. Şolaryň bolup biljek minimum sany. Men indi täze element alamda şu wagt elimdäki maskda almadyklarydan indi bobini alyp şu men şu wagtky gruppamy dowam etdirip bilerin ýa-da täze gruppa başladyp bilerin. Iki sany optionym bar. Eger şu wagt gruppany dowam etjek bolsam, şu wagtky DP şu wagtky DP hasaplanan. Dogry dämi? Yani şu maska etmegiň, ikinci gruppa gurbat etmem şu maska etmegiň bolup biljek şu wagtky gruppadaki minimum sam, etip biljek minimum sam, yani şu tarafın minimum sam çıkýar diýdik. DP, şuna STL. Eşitjek. Onda men şu wagt gruppamy dowam etjek bolsam, hökmany ýagdaýda ştadäki valuýny alamdan soňra ýene-de berlen uly x-den kiçi bolmaly. Şony eger satisfy etýän bolsa, onda şu wagt gruppa girip biler diýip, şu giren sanyň maskyny update edip, haýsy sany ulanan bolsa, update etýän. Ýani ulanan sanymy şu bir bitini nola görýän. Onuň üçin x orlap bilen. Meselem, kanji indeksdäki sany aldym diýen. Ve şu wagtky gruppamy dowam etýän diýip karar alypdyryn. XOR 2-niň kanji derejesi. DP-niň şu valýusyny update'leýän, näme bilen update'leýän? Ýagny bolup biljek jogap S plus A-nyň kasy. Eger mundan has minimum tapan bolsam, şu DP state üçin, şu terdeki DP state üçin işläp bolanok. Ýöne S plus A K E kiçi bolsa onda apdeytleýän. Gelejekde işime ýarar. We eger dä bolsa ýa-da istesem yani şu sany gir gruppany girip bilýär ýöne men alasym gelmez täze grup başladasym gelýän bolsa onda täze grup baş alamda da ýene-de maskda ýüklüşme ýok. Yani mask şöyle biti aldy. Yani şu sany aldy. Hukman ýadayda. Onda şu biti birini ola görýän. İkinin kanji derecesi. Ve i plus birinci gruppan gurgutin diýen. we ýaňky ýaly dpn bilen apdeýtleýän ak bilen apdeýtleýän täze grup başlady şeýdip şeýdip mask noldan başlap nokat nokat nokat ikiniň en derejesine çeli gidip bärde de her gezek DP-niň Maskynyň yzyna gelende bolup biljek optimalnyý ýam hasaplanan hem bolýar elimde. Bärde biz şu wagt rekursiwnyý ýazjak ýa iteratiwnyý DP ýazjak. Şuň hasaplanandygyny bilýäs, esdigini bilýäs. Onda öňümizdäki git gelejekdäki DP-ler üçin ala update etýäs DP stetlerini. We iň soňunda hemme DP stetleri hasaplanandan soňra etmeli zadymyz näme? Etmeli zadymyz bilýäs ki, şularyň hemmesi uly x-den kiçi. O taýda mesele ýok. Oň daşynda etmeli zadymyz ilk başda algoritmi başlamaka bütün DP bit valuelerine i we c bolup biljek valuelerine infinity goýjak ya da minus bir goýjak tapawudy ýok ya da infinity goýan tä minimum bolanda mesele bolmaz ýaly. Infinitoýja. Onda tapmak isleýän zadym DP-niň ýa hemme bitler alyndy. Hemme bitler alyndy diýmek näme bolýar? Aslynda men ýalňyş etdim. Bäri noldan 2 ýene gitmeli. Hemme bitlerdi alyp, soň azaltyp gaýtýan, bitleri çykaryp gaýtýan. Aslynda tersini etsem hem bolýar. Eger nol bolsa, eger nollary bire öwürýän bolsaň, bit maskynda, maskynda, onda noldan 2 M derejesine gitýän. E, birden nola urýan bolsaň, masklanda tapawut ýok, arka çyzmäli. 2 nji minus 1-den nola gitýän. Bir de tapawut ýok, ikisi derejede. Ýöne bärde kontrol etmän adam şu biti nolmy diýip kontrol edýär. Bärde bire urýar. Bärde birmi diýip kontrol edýär, nola urýar. Şu sany almak üçin. We ilki başda MDPIC-ler infinityä etýäs diýdik. Diýeli biz iki birden ol etmäge karar berdik. Ýagny şu ýola gitmäge karar berdik. Onda DP-niň tapmak isleýänimiz şeýle bir minimum k tapmak isleýäs. DP 0k deň däldir infinity bolan. Şunu tapyp bilsek şu k-ny çykaraýmaz bolýar. Ýaňky aýtşym ýaly birazjyk kompleks ýaly gelen bolup biler. Çora çözüldi, has gowy düşünendir. Eger düşünmedik bolsaň hökman ýaz aýdymyny YouTube goýaryn. Ýa-da size öwrederin. Başga DP soralar çözüp muňa dolanyp gelmeliňiz. Bäde de iteratiwni, rekursiwni şekilde üýtgeşik ýazyp bilýän. Ýöne bu ýol üçin biz bärde şu wagtky DP-niň valýusyny ulanýanymyz üçin, ýagny şu wagtky DP hasap hasaplanan bolmaly. Muny hasaplamak üçin beýleki hasaplap gelýämiz o. Onuň üçin bu hasaplanan we gelejekdäki DP-niň state'lerini update etýär. Bu da üýtgeşik bir e,

Egerde depeniň maske bilen iýipdi. Esimiz var, yani bolup biljek şular gruppa roti ham. Bolup biljek minimum sam Depeniň maskyny ýitme diň. Eger bes uly x-den uly bolsa, onda continue etjek. Yoksa da şunun içindeki nol bolan bitleri bir etmeye çalışacağım. Ondan nol bolan bit tapyan. İki tane yolum var aslında. Birinci yol ee,

Meselem, idene neydeli? Eger de DP'nin e, biziň soňky emme bitlen alynan görnüşi näme bolýar? 2-niň n derejesi minus 1 bolýar. Yani emme bitlen bir alynan all of i eger kiçidir deňdir x bolsa demek men e, yani i 0 At, nonuncu gruppa diýmek, aslında bir gruppa ýasadyk diýmek bolýar. I plus bir çykarsak we bütün sistemi döretip bileris. Hökman ýa-da bir jogap bolar diýip pikir etýän. Eger hemme sanlar x-den kiçi bolsa, hemmesi bir gruppa bolsa jogap bolar. Şonuň üçin v ile hemmesi x-den kiçi, onçun hökman ýa-da bir jogap bar. Onçun hökmany derejede bärde bir zat çykar. Çykmasa äsli asla sorup bilersiň. Yani bir bir runtime ýan bolsa diýmek mesele bar bir ýerde.

Okey. Teşekkür köpler. Yine ilk başta şu wagtky hiç bir sany alman ýagdaýymda hiç bir gruppa bolmadyk bolsam, nol. Onda şimdi bütün DP'leri e, infinite deňledim öyle. Infinite deňlemenin maksatly ýoly

Bu ýerde ýene bir dikkat etmek isleýän adam SX ulan ýagdaýynda biz continue etdik. Muň üçin dogry gowy bolup biler, sebäbi hiç bir peýdasy ýok. Ýöne muň üçin biz iki täze, ýöne şu wagtky gruppany ýasap bilemok diýmek bolýardy. Aslynda dogry, ýani hiç bir peýdasy ýok. Iki diýdi. İsteseňiz bir tane ulurak göreli, hemmesini sığdırıp biljek. Mesela 4,

Tämimizimiz daha bir azarak. Bärde seretýäs algoritmamyň işleme tizligi näçe. 2-niň 2-niň n-nji derejesi köpeltmek n kwadrat ýaly bir zat görünýär. 2-niň 20-nji derejesi köpeltmek 400 bir azarak ýan. Kiçiräk bir optimization bilen mümkin geçirelim hakýan. Sen optimization näme bolup biler? Sebäbi bädeki aslynda enne sebäbi bitin e, bitini seretýär. Yani buna olan bitlerini seretýär. Onun için bu yerde çizildirmek için ne öğretip bilen fikirlenýän. İlkinci mesele zat bolup biler. Şu sada eger ikinci grupda dokam en minus 1 deň bolsa

Yok, onda ne runtime beredi diye. Pragma ýaly ýollara gidip bileris. Azra açyk tilendirmek üçin ýöne mümkinçilik peýdasy kän ýok. Onuň ýerine has gowy bir zatlar edip biler. Meselem, şu taýda maskyň bütün nol bitlerini bir-birden çykarmak üçin her gezek en işlem etken. Aslında gezýän fonny. Şu taýda göni nol bitlerini çykaryp taýynjak bir ýerde vektor diýip bir ýerde tutguly bolsady. Yani näme diyecek bolýan? Şey diyecek bolýan. Meselem beat step bir beat step de bowlsun hadi. Time vektorum var diýen. Ve içinde de göni maskı beren ýagdaýymda şu nol bilen bitlerin listini maňa C etip bersin. Onu hiç zerk etmem gerek yok. Şey etsem işleýär. Eger şu vektorum bar bolsa diýen. Yani en işlem etmem gerek yok. Göni nol bilen bitlerine gitgen bolsa diýen. Onda muny ilki başda prekompýuter bilen her gezek şunça state her state ýerine gaplamak ýerine ilki başda algoritma gurlup otyka. Şuýda gaplap bilen egerde

peýdasy boljagy üçin gazlamakda peýda bar. Şeýle geçip göreli. Yok, kän peýdasy bolmady. Gynansak-da. Ýöne men köpçe şey dogry çözüm bokar diýen. Belki az kow çözümde bolup bile ýöne şu geçmeli. Köpçe. Näçe sekund, bir sekund beripdirler. Näçe sekund işleýänini

Ştaýly kopýasyny alyşyn. Bu ştaýda CNC dip näçe gerekdigini hesaplaýan zat bol sizde. Onda CNC dip bir array alardyk. Ve her bir bit üçin başlamaka B mask assign

Görüşüňiz ýaly bäde bir sekunt işläp duran zat bu sistemalarda bir sekunt işlänok. Ýene bir azrak optimization isleýär eken. Hem assign etdik.

Bir minut şeýle seredeli. Eger hiç bilmesek, bu soragy optimization soňa goýup bileris. Indi ideýa şu bolmaly.

266 millisekund işleýär. Içine for gelen ýagdaýynda biraz ýumşaýar. Ýöne daha da etip bileris. Optimization. Ee,

N näde? Ýaňy näme diýdik? 2-niň n-nji derejesi köpeltmek n diýdik. Indi 2-niň n-nji derejesi köpeltmek jogap bolýar. Jogap näçe kiçi bolsa şonça çalt işleýär. Şundan kiçiräk kiçiräk optimizationlar hem käbir trik soraglarda işiňize ýarap biler. Ýöne ýaňky aýdyşym ýaly gaty taýt berip durlar taýmy. 2 sekunt beripmesleri gerek bu sorag üçin.

Näme çykarypdyr? Mesela bir çykarypdyr. Kim aldyrycı?

Okey. Ne bu soraga soň seredeýin. Bizim wagtymyzy almasyn. Ýapgy taýmydat uragançlaryň çözümimiz. Aslynda näme diýileni debug eden soň gördük. Şurada eki infinity 10 üzeri 19 derejesi galypdyr. Bärde biziň x-imiz 19 derejesi infinity x-den kiçi bolup duran ýagdaýy bar. Ýa aslynda infinity x-den kiçi bolmaly, infinity bolup uly bir zat bolmaly.

Birinji optimizationymyz bütün bitleri çykarmak yerine vektor aldyk. Vektorda tanjak şu maskyň bütün nol bolan bitlerini tutduk. Ee, soňrasynda vektora pushback etmek uly vektorlarda esasan tuwat alýan üçin näçe gerek bolup biljek näçe gerek näçe dan pushback etmeli şu maska şony tapladyk. Soňasynda, hasaplanymyza görä, wektoryň rezerw diýip şonça ýer aýyrtdyk we ýer aýyrdan üçin pushback indi obry boldy. Şeýlelik bilen işlemimiz iki ýüz millisekunt gazandyrdy bize otady bir optimization-imizde. Soňasynda, bilşimiz ýaly, biz näme etdik? Ilkinji çözümimizde mask formy daşynda, i-imizem içinde hemmesini hasaplap, bütin stekleri, DB-ni hasaplap bolanymyzdan soňra, iň soňunda Şu state uýýan, ýagny jogap çykarmak üçin iň kiçi intag gözledik. Ýöne onuň ýerine eger käbir ýagny time limit berip biljek caselerde jogabyň kiçidigini öňersek, onda i bilen maskyň ýerini çalşyp bileris we hiç biri bir-birini mesele edenok. Sebäbi i plus bir adaptlamak üçin gerek. Bäzide mask ýagny hemmesi özünde uly biri bilen dependensi ýok, biri bilen baglylygy ýok. Onda ikisini ýerini çalyşmagyňyzda bir mesele ýok diýip, forla ýerini çalyşyp, ýa näme üçin maňa şu value gerekdi, iň çal çekirde şu i üçin. Bu üçin ataklanan soňam jawaby döndürdik. Sonrasynda bu optimization aslında geçirmek üçin ýetik. Aslında ilk başda ýazan çözüm bilen ýetik bolmaly. Prosta hiç me braç gaty kiçi taýyn edip beripdirler.

Şu taýda käbirleri şu wagt gruppa gidip biler. O taýda mesele ýok. Öňki ýaly forum dowam etýär. Ýöne täze gruppa başlatmak islesem, onda men gidip hemmesini barlamama gerek ýok. Hökmany ýagdaýda her biri bir gruppa bagly bolýar boljagy üçin. Şu taýda iň birinjisini alýan, iň birinji duran bir diýeli. Onda şony öz gruppasyny başlatsyn we çözüm tapmaga dowam etsin diýip.